Район башлыгы Разиф Кәримов катнашында 200 кешедән торган Зәй районы делегациясе быел да Казан Сабан туен гөрләтте. Төп мәйданга керүгә үк республиканың уннан артык районының традицион өй яну хуҗалыкларын чагылдырган мәйданчыклары тезелеп киткән. Зәй ихатасы ерактан ук үзенең бай, купшы булуы белән бәйрәм кунакларын җәлеп итә.

Келәмдә зәй көрәшчеләре бил алышканны Татарстан президенты зур кызыксыну белән күзәтте. Районыбыз батырлары Рөстәм Миниханов белән фотога төшәргә дә өлгерде. Сабан туе бәйрәмендә зәй мәйданчыгыннан халык бер дә өзелмәде. Татарстанлылар гына түгел, илебезнең башка төбәкләреннән килүчеләр дә. Чит ил кунаклары үз итте безнекеләрне.

Цики-цаки, цики-цаки, ай, ай, ай! Гореф-гадәтләребезне тасвирлаучы, районыбызның якты йөзен чагылдыручы экспонатларга бай булды ихата. Чигүле, сөлге мендәрләр, тукылган паласлар, Зәйнең 370 еллык юбилее уңаеннан ясалган сувенирлар, милли ризыклардан әзерләнгән табын күпләрне таң калдырды. Зәй ягы көнкүреше белән якыннан танышырга теләүчеләр рәхәтләнеп милли уеннарыбызда катнаштылар, бүләкләр оттылар. Капчык сугышында көн дәвамында кеше бер минутка да өзелмәде.
Казан сабан туенда татар халкының милли уены кашыкка йомырка салып йөгерү дә оештырылган иде. Сабан туе мәйданында чын авыл өйләрендәге кебек ягылган мичтә коймак пеште, самавыр кайнады. Зәй кызлары әзерләгән чәй өстәле яныннан чын бәйрәм рухы сизелә иде. Көн дәвамында сәхнәдән Зәй үзешчәннәренең ямьле җырлары яңгырады. Татарстан халкы ел буена көтеп алган бәйрәмнең минутын да бушка сарыф итмичә, рәхәтләнеп күңел ачты. Зәй төбәге егете, Татарстанның атказанган артисты Айдар Сөләйманов моңлы тавышы белән күпләрне шатландырды. Зәй ихатасы башка район мәйданчыкларыннан чын мунчасы белән дә аерылып торды, күпләрне җәлеп итте. Алексей Герасимов Зәй урманнарында әзерләнгән себерке Шифалы үләннәр белән мунчага килүчеләрне каршы алды. Башта кызыксыналар, бу юри гына мунчамы дип сорыйлар, кереп карагач шаккаталар. Соңыннан инде чабынырга махсус киләләр, иптәшләрен ияртеп. Зәй районыннан килгән күркә, токымлы кош-кортлары, кәҗәләр янында бала-чага гына түгел, өлкәннәр дә кайнашты. Ел саен Зәйнең Сабан туеның торышын карап, сокланып чыгабыз. Бик булган халык, тырыш халык. Тырыш сезнегә беренче урынны бирер идем мин. Бик тырыш халкыгыз. Бигрәк ошады, күмелле, бигрәк матур.
Концертный программаларда әйбәт, э, исторический ниләрдә вообще бөтен нәрсәсе әйбәт, бик ошады. Бар яктан уңган һәр тармакта алдынгы Зәй районын күпләр белә. Халкының матур эшләренә сокланалар, шуңа да республика күләм чараларга чакырып кына торалар. Үзебездә дә еш уза алар. Ә республика Сабан туенда катнашу үзе зур дәрәҗә. Без чыннан да бу э, чакыруны инде үзебезгә бик зур горурлык итеп кабул итәбез. Республиканың кайбер генә районнары мондый дәрәҗәгә ие булалар. Шуңа күрә менә ассызыклап үзенең котлавында э, Казан шәһәр мэры Илсур Раевич Митшин да, президентыбыз Рөстәм Нургалиевич Миниханов та шушында катнашкан районнарга бик матур итеп яхшы сүзләр әйттеләр, рәхмәт сүзләр әйттеләр. Авыл йортын чагылдырган күренешләрне караганнан соң, бәйрәмнең төп өлеше Тынычлык бистәсенең икенче мәйданында башланып китте. Президент Рөстәм Миңнеханов Татарстан халкын һәм республика кунакларын 2022 елгы Сабан туе бәйрәме белән тәбрикләде.
Исраилсез генә сезнең командага килгән районнар белән бергә оештырылган районнарга зур рәхмәт. Иң зур рәхмәт әнә килгән кунакларыбызга. Менә шулай матур һәм күңелле узды Казан Сабантуе. Зәйлеләрнең зур әзерлек белән килүен җитәкчелек тә югары бәяләде. Бу үзе зур тырышлык дигән сүз. Адилә Борһанова, Александр Тимофеев, Денис Ипатов, Зәй хәбәрләре.